Viɛnyɛl naa nyɛ naa tiri nam. Hal di ku nyɛla pihi ka a naa ka bi leeg a, ka di wahi ni bi leeg a la nam. Viɛnyɛl naa lan gabiri niriba yaha. A ni nya ka di ni diri nam, ka pili zipiligu ka yiɣisi li sa zuɣusaa maa, yɛtɔɣa ka di yɛli nimaani. Dinzuɣu nyɛ ŋunkam zaa nyɛ Dagbambila, ka mi Dagbani maa viɛnyɛla, a yi nya o gba, ka di palila soli n-wahi a, a ni baŋ lala niriba maa, o nyɛla ninvuɣ so salo pam ni be o nusulinsi ni. O wuhiri a ni o ʒirila salo. Yɛlimaŋli, Tɛha mali ti pam. Tɛha mali ti pam. Nam nyɛla binshɛɣu din nyɛ jilima bini, ka nyɛ dariza bini. Din dee niŋ ka a yi gbubi li ka mali aadalichi, ka lahi mi luɣ shɛli polo a ni ʒiya maa, n ni pa paai luɣ shɛli maa, fiila shɛŋa beni di bi lahi sibisi ni n yɛli li, bee niŋsim shɛŋa beni di bi lahi sibisi ni n yɛri m maŋ di. Biɛhigu kam zoorimi yaɣira, a zoosi m-pali yaɣi binyɛr shɛŋa. A mi nya so ka di nyɛla o gba zaa ʒimi ni o dirila kpambali nam, amaa o biɛhigu maa, hal so ni ku kani gba ni bi ti o yu paa bi lih nam. Ban dee ti pa taai guli ka di wahi ni bɛ leegi la na shɛli, m ba pira a bɔri bɛ a je shee la a pa mali tahi lahi suɣili o. Suɣulo pandi ka bɛ baai ma. Dinzuɣu nimaani maa di na gabila n-tiha ka m bɔhira, Daliri din nima ka bɛ yuuna ka leeri nama? Di nyɛla m ba yi daa ku diri nam ka ti kani di ʒimnim gba dimli bee? M ba yi daa diri nam ka ti kani ka n ka hali suŋ ka yina ti bɔri nam maa? Aai! Bɛ bi, Dagballi pun bi yɛn ti ma. Bɛ yɛn nyilimi nya ninvuɣ so ŋun tooi gbibi tiŋgbani maa n-zaŋ ti o, ka o gbibi sɔŋ ninvuɣ so ŋun zaŋdi nam maa tiri o maa. Dinzuɣu ti Dagbani ŋɔ puuni, di yi niŋ ka di nyɛla a nyɛla kpeesi ka zaŋ li tahi luɣ shɛli polo a ni be maa nayili, ka bi ti diri saɣim maa ka di bi chani a ni bɔrili shɛm to a yi ku na pɔŋ pa zaŋla tahi yi a ni na yili to a bi paŋa yɛtɔɣa ŋɔ malibu pa niŋ tɔm nimaani karimbaani ka a niŋ maa n dan yi a ni a piigo mi ʒi ni o gbubi so ŋɔ wee ti nyɛ shɛli ni o mali ka di nyɛ ŋɔ ŋun zaŋ n na kom na bi saɣi ni di nyɛ ŋɔ mi di mali ti tiɛha pam di zuɣu di ku niŋ taali yaandi ninvuɣu shɛba ban su Dagbaŋ fukumsi yuli lɛla a yɛlli maa zuɣu dali din yɛn tahili ka Fulani niɣi ŋɔ so puu ka bi chaŋ na yili ka Fulani maa gba ti mali yɛlimaŋli ka ti zaɣa yino kam mi ni puu bi gɔra puu dola luɣu yini kpɛŋ ŋɔ n bi nyɛrili viɛnyɛla. Ti zaɣ yino kam mi ni puu di bi gɔra, di ku dola luɣ yini, ka niɣ ti ŋubili, ka ti chaŋ nayili, ka ŋun su niriba a ti lan mali yɛlimaŋli. A yi tɛhi viɛnyɛla, a ni baŋ ni yɛtɔɣ shɛli n-tahili. Dini n-chaŋ ka a ti bɔhiri bɔhisi maa. Dagbamba mi bi tiri a bilichiinsi, bɛ bi tiri a nam. Tɔ! M bi baŋ ti shɛhi a mani o tindaŋ ni daliri shɛŋa mali tiri ti nam maa, ka di fil ni ni ka di fil ni di nanim maa nti paai luɣ shɛli polo. Haliga ka so yɛn lan yɛri ni a yɛtɔɣ shɛli din bi niŋ, ka a ku tooi yina ni a yɛn zabila di zuɣu. Turim, a yi galim jɛŋgbariga, a yɛn galinla kparigu di gba zaa ni nyɔ la. Wula ka so binkɔbiri yɛn saɣim ni so puu ka o chaŋ ti yɛli nayili? Ka nayilinima kabi yɛn yɛli shɛm ka ti yɛn ni o kpaŋ o maŋ ka o gbaai binkɔbigu maa n-zaŋ na ka bɛ ti dihi tabili ni iin zaɣ binkɔbiri shɛli niŋ li maa ka o niŋ li a din nyaaŋa ka neesim ka dinni ka ban mali binkɔbiri ŋɔ ka ban tahi mali yɛlimaŋli? Wula ka di kana? Tɔ di zuɣu m-bi fiin ni na so. Di lee niŋ ma la muɣisigu. Ka n ti bɔhiri ŋɔ maa, n di bi nyari neei Sylvia yɛla, di yi naan tooi neei ti ti, ka ti nya nya daliri shɛŋa din chɛ ka bɛ leeri nam n-tiri nira. Biɛhigu wula ka o yɛn mali? Di zuɣu di fo ka bɛ yɛn taai nam di sibisi ni o mi ya viɛnyɛliŋga. Di zuɣu hal di nyɛ nyini n-kɔlifaai ni a di nam maa. Ŋun yɛn taai nam maa yɛn bahila bihi m-bahi kpambaliba ka bɛ niŋ vihigu viɛnyɛla zaŋ kpaai polo tiri o jin o ti tuhi nintɔri ka lab lɛli o jin o taai nam maa ka ti paai saha shɛli ka di yɛn ni o deei nam maa yaa. O yɛn chɛmi ka bi dɔni tiŋgbani ni niŋ vihigu viɛnyɛliŋga a bilichiinsi yi pali ka bi ti a nam maa dii bi pali ka bi mɔŋ a ka a kuli ti taɣi a biɛhigu n yɛra saha shɛlikam Mawula mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna Naawuni mi o.